Гомумән, уен кораллары ул кешенең хезмәте белән бәйләнгән. Аның барлыкка килүе дә шулай. Э, иң беренче уен коралларыннан минемчә бермә уен кораллары, ударный инструментлар дибез. Мәсәлән, борынгы кеше инде ике ташны алып суга икән, Менә сиңа ул беренче уен коралы. Шулай бит. Ә, ике агачны алып суга башлый, менә сиңа бәрмә уен коралы ниндидер. Ул ритм суга да, шуннан уже бии башлый, бәлки җырлый да башлый торгандыр шуңа нигезләнеп, ниндидер музыкаль тавышлар чыгарып. Инде уен коралларына килсәк, э, минемчә беренче Уен коралларының берсе инде әйтеп киткән иң башта бәрмә уен коралы дип. Менә ук белән атканнар бит инде алар. Беренче безнең борынгы бабаларыбыз. Укның җибенә тартып карый, ук матур гына тавыш чыга икән. Укчы. Менә сиңа шушы кыллы уен коралларының нигезе шушыннан тора дип уйлыйбыз без. Шул ук укка тагы бер җепне тарта икән, уже ике тавыш килеп чыга. Өченчесе курса менә сиңа, дүртенчесе менә сиңа, пожалуйста. Гөслә килеп чыга, әйме, һәм инде ул укны былай итеп бырдып, былайрак эшләсә, сиңа инде бәлки инде Думбраның бу нигезенә бәлки шулай булгандыр. Ә инде тынлы уен коралларына килсәк, әлбәттә, кырларда, урманнарда, елга буйларында камышлар үскән бит инде. Мәсәлән, җил исә икән, ниндер бер камышны сындырган, уйнап күрсәтергә, ниндер тавыш чыга. Кызык бит. Менә сиңа тынлы уен коралларының курайның барлыкка килү турында бик күп төрле мәгълүматлар бар, төрле риваятлар бар. Ул теге табигый тавыш. Әйттем бит инде, җил, җилли дә камышны сындыра. И теге кипшә үзеннән үзе теге җил эргәчтен тавыш чыгара башлый. Әлбәттә, кеше бит ул бик акыллы кеше була инде кешеләр. Аңа шуңа игътибар итеп, аһа, тавыш чыга икән, әйдә мин дә чыгарып карыйм дип, шуны чыгарып. Инде аннарысын ул э, кеше игътибар итә. Кепшә озын булса, калынрак тавыш чыга. Кепшә кыска булса, нечкәрәк тавыш килеп чыга, әйме? Шушы ике көпшәне куя да уйнап карый. Аһа, кызык икән бу. Ну бит инде һәрбер тавышка бер көпшә алып булмый, шуңа күрә ул тишектә тишә башлый. Тишек нәрсә дигән сүз ул? Значит, ул көпшәне кыскартуымы, озынайтуымы була? Менә сиңа шуннан төрле тынлы уен коралы. Курай ул теге мин әйтмәс идем теге татарныкы диеп. Курайга ошаган уен коралы һәрбер халыкта да бар. Урыста сирель, анда кемдер най дип атала һәм башка бөтен халыкта да э, шуңа ошаган уен коралы бар. Ә нишләп ул без курай дибез? Чөнки без татар халык киләренә җайлаштырып эшләнгән менә бу уен коралы курай. Шул ук менә элек әйтеп киткәнчә пентатоникага. Беренче э, курайларыбыз безнең ул ике тишек, өч тишектән булганнар алар. Хәзер алар җиде тишекле курай. Музыка уен коралларының төрләренә барсак, менә шул ук Э, кыллы уен коралларыннан безнең халыкта бик популяр думбра ике кыллы думбра ул думбра бик күп халыклардан алар кулланылар аңа ошаган уен коралы ул думбра бар калмыкта да бар казакта да бар нинди генә халыкка Игътибар итмәсәң, барсында да бар ул, аңа ошаган. Русларда балалайка, балалайканың килеп чыгышы турында бәхәсләр бик күп баралар. Э, хәзерге заманда да, ну, ләкин э, бик күп галимнәр әйтүенчә, балалайка ул думбрадан килеп чыккан. Ике кыл, хәзер анда аларның өч куллы. Э, аннарысын сос. Сос. Тоже кыллы уен коралы. аның теге башкару башкару тавыш чыгару формалары икенче төрле әгәр дә думбарада бармак белән уйныйлар икән ул әйттереп инде ә сазда ул чиртеп уйныйлар анда медиатормы нәрсәдер кулланыла гөслә гөслә дә безнең халыкта бик популяр булган Хәзер менә без шул гөсләне кире кайтарырга йөрибез, Аллага шөкер. Гөсләчеләребез дә бар. Аннарысын гөслә ясаучыларыбыз да барлыкка килде хәзер. Алар безнең шул ук менә Бирмәнчек ансамблендә дә һәм башка музыкаль коллективларда барлыкка килә башладылар, куллана башладык. Думбра инде хәзер э, бик яхшы безнең э, без яңадан кайтардык дисәк тә була, чөнки шул ук мөнәҗәтләрне, бәетләрне думбрасыз бер дә әйт, э, күз алдына китереп булмый. Ә инде бәрмә уен коралларына әйтсәк, алар бит беренче уен кораллары шул әйтеп, әйтеп киттек инде. Ике таш, ике агачны сугып. Алар төрләре Йөзләгәнчә дип әйтер идем мин. Менә кашыкны, ике кашыкны суксаң, менә ул бәрре, бәрмә уен коралы бит инде. Төрле шакылдавыклар, әйме. Анарысы менә шундый һәрбер авылда без беләбез, бәләк булган. Бәләк нәрсә ул? Кирне югачтын аның тәг үтүк булмаган бит ул чакта. Аны э, или Кер тактасы итеп тәшләгәннәр аны анда, менә керне жуган чакта, чтоб теге, теге пычракны бетерер өчен. Шулай да аны халык бездә кулланган, ул хәзер дә безнең сакланган, матур тавыш чыга. Урысларда ул рубель дип атала, бездә бәләк. Вот. Бәрмә уенкылары. Аннарсын иң популяр хәзер бәрмә уенкыларына безнең дәф. Дәф. Ул шундый тәгәрмәч кебек бер тир, тирене Тире, тире белән эшләнгән. Урысларда ул аның төре бер бубен, ә бездә ул дәф, анда төрле э, аның төрле төрләре була. Ну, э, ләкин шулай да дәфсез мөнәҗәт тә, әйт тә һәм борынгы җырлар безнең бөтенесе дәф белән башкарылган. Шарык илләрендә ул Безнең шул бик киң популяр төрк илләрендә инде бик популяр уен коралы, бәрмә уен коралыннан Тагы кыллы уен коралыннан без кыл кубыз дибез инде без. Теге менә скрипканы беләсездер инде. Скрипкада анда смычок диләр. Атның койрыгыннан һәм аның теге гривенчик булуы Менә шушы чал гриф, гриф. Э, атның шул кыйрыгыннан, аның шәшеннән дибез инде алынган шул җипләрдән эшләп, шуны смычок ясайлар, смычок дибез инде без әйме. Шуның белән тавыш чыгара торган ул кылкыбыз гыжыкта диләр анда безнең. Алар бездә дә популяр булган, алар хәзер дә без Аллага шөкер камилләштерелә, кайтарыла. Ә инде соңрак, соңрак башка уен кораллары барлыкка килә. Мәсәлән, гармун. Гармун ул 19 гасырның урталарында безгә килеп керә Татарстанга. Аңа хәтле ул бездә ну, дөньяда да булмаган дир идем, э, ләкин аның борынгы теге э, Аңа ошаган аның бабалары ерак Кытайга барып китә. Ул ничә йөз элек Шен дигән уен коралы булган. Шуның анда аның турында сөйләшсәң бик күп сөйләшергә кирәк. Ул Европага килеп, анда шул гармун ясый басыйлар да, шуннан Европадан безгә килеп керә ул гармуннар.

Мәсәлән, Саратов гармоны бар. Анда Саратов такмакларын башкарыр өчен, әйме, ул үзенчә эшли. Аның кыңгыравы да була, әйме. Э, татар киләрен җайларга безнең үзебезнең тальянкабыз бар. Ул татар халык киләрен уйнарга җайландырып эшләнгән. Ә инде кызганычка безнең кыллы уен коралына кисәк, думбра, саз, Төрле шул вакыйгалар арасында безнең сәнгатебездә, мәдәниятебездән китеп бара, аңа алмашка мандалин килә. Мандалин ул билгеле булганча Италия, Испания якларыннан безгә килгән. Шул ук теге төрле гастрольләрдә йөрүче артистлар беләндер инде күрәсең. Э, скрипка шулай ук шул яктан килгән. Ул безнең борынгы уен коралларына нигезләнеп эшләнгән. Мандарина ул э, итальян инструменты. Ул безнең сазга бик җайлы. Әгәр дә саз белән мандаринны карасак, э, мәсәлән, ике кыл бер үк төрле тонга шулай киләнгән, кайчакта өчәү дә була. Сазда. Мандолинда парлык кыл. Аның моңлы тавышы менә безнең татар халык җырларын башкарырга җайландырып эшләнә. Э, менә мәсәлән, беренче укытучылар әзерләү уку йортларында э, татар укытучылары бөтенесе дә мандолинда уйнарга тиеш булганнар. Чөнки шул мандолинны күтәреп алар авылга кайталар һәм җыр дәресләре алып барырга. Ул чакта бит фортепиано да булмаган, баян да булмаган, магнитофон да булмаган, мандолинда уйныйбыз. Мандолинда уйнаучылар менә безнең э, Мансур Музафаров дибез. Әйме? Э, Нәкый Исәнбәт, Муса Җәлил. Бөтенесе дә Алар мандолин да уйный белгәннәр, бик яхшы уйный белгәннәр. Чөнки ул чакта 20 нче гасырның башында, әле 19 гасырның ахырында дибез инде, мандолин бик популяр була безнең татар халкында. Әле мин үзем дә хәтерлим, менә 40-нчы елларда авылларда укытучылар җыр дәресләрен мандолины белән алып баралар. Кызганычка, Мандолинаны хәзер яңа уен кораллары кысып чыгаралар. Шул ук гармун, гармун бит ул вообще бер уен коралы да дөньяда үзе генә гади килеш тормый. Ул гел камилләштерелеп тора. Шул ук гармун, гармун, гармуннан баян килеп чыга. Баян ул шул ук гармун, ләкин камилләштерелгән. Баян, әлбәттә, гармунны кысып чыгара башлый, чөнки гармун э, баянда Аның башкару мөмкинчелекләре зуррак, әлбәттә, гармунда караганда. Кайбер авылларда, мәктәпләрдә, мәдәният йортларында фортепиано килеп чыга. Аннан соң аны да кысып чыга торган уен коралы бар, инде ансы синтезатор. Электрон уен коралы. Әлбәттә, аның мөмкинчелекләре бик зур, бик күп, ләкин Аның бар бик бер кирәкмәгән ягы дибез инде. Ул электрон музыка, аның тавышы кеше тавышына туры килми, чөнки ул җаны юк аның. Аңлыйсызмы? Әгәр дә кеше тавышны үзе чыгара икән, шул ук менә мандариныны чертеп, Курайга үзе эреп, үзенең диктор өлешен кертә бит инде. Скрипкада ул уйный, әйме. Ә син синтезаторда уйнап була, аны басты, үзе тавышы килеп чыга ул. Ә, шуңа күрә ул, әлбәттә, бик популяр булды ул хәзер. Ләкин шул ук та, ләкин тәрбия эшендә аның начар ягы бик күп. Синтезатор белән җырлаган җырчы Беләсезме, менә алыйк әле шундый бер мисал. Җырчы җырлый иде, яйме? Ул каядыр хәзер бер тавышны озаграк тотасы килә. дип. А синтезатор аны эшли алмый. Ул бит машина кебек. Тик, тик, тик.

Ләкин җырчының башкару осталыгын ул ничектер кыса. Минемчә. Ну, минемчә генә түгел, бөтен музыка белгечләре шулай диләр инде аны, әлбәттә. Ну, заманнар үзгәрелә, әлбәттә, электрон уен кораллары барлыкка килә, ләкин алар инде үзе халык уен кораллары түгел. Алар безнең халык уен коралларын кызганычка хәзер кысалар. Ә, күрәсең шуңа күрәдер, дип уйлыйм мин. Э, чит илдә кайбер россиядә уку йортларында шундый музыка уку йортларында шундый кафедралар барлыкка килә э, мәсәлән безнең консерватория бар этномузыкология дибез инде әйме халык иҗатын өйрәнү халык борынгы уен коралларын да өйрәнү ә инде чит илдәге мәсәлән кафедра мәсәлән, старинный музыки диләр. Борынгы скрипкаларда ничек уйнаганнар, борынгы виолончельдә, борынгы контрабасларда, борынгы гобойларда инде, флейталар, алар бит камилләштерелгәч, анда башка тавыш чыга. Шундый кафедралар, алар хәзер бик популяр булып киттеләр. Даже безнең Мәскәү консерваториясендә андый, андый кафедра бар. Э, борынгы уен коралларын өйрәнеп, борынгы ничек булган? Без онытылып, оныта башладык аның турында. Ә билгеле булганча, бик зур бер шундый мәкаль бар, әйтем бар. Әгәр дә без үзебезнең тарихыбызга, гореф-гадәтләребезгә пистолет белән атсак, киләчәк безгә пушка белән атачак ди. Шуңа күрә бер чакта да борынгы үзебезнең гореф-гадәтләребезне онытырга ярамый. Чөнки безнең нигезебез менә шушы фундамент. Безнең бөтен мәдәниятме ул? Э, музыка сәнгатеме ул? Нәрсәне генә алма, аның нигезен бер кашында онытырга ярамый.